Ladies and gentlemen, tabva kuNational eh, eh, Congress kwedu takabva tangopinda munyaya dzenyika yeZimbabwe. Takuenda kumaelections muna 2023 muno. Saka musi wa 26 December, Amai Priscilla Chigumba, chairperson weZEC,

rinogadzirwa richiteedzera constitution yedu the delimitation report is made in terms of the constitution in particular in terms of section 161 of the constitution of zimbabwe saka igwaro hombe igwaro rakakosha zvikuru saka vamunangagwa vapiwa gwaro iroro vakasungirwa nemutemo kuti vaise gwaro iroro kuparamende Rakauya gwaro iri musi wa 6 e, January kuparliament ndokubva vakuru veparliament vagadzira komiti inonzi ad hoc committee inoongorora yozotaurira yozoripota kune mamwe mamp saka isu takapiwa e, three e, maposition mu delimitation committee imomo tatakati ini ndanga ndi ndanga ndirimo then baba anele ndebele vakanga varimo zvakare na baba david tekeshe so takagara imomo nevamwewo vemamwe mapato kutriple c kwanga kuine munhu mumwe chete nekuti vanotarisa uwandu hwenyu muparliamendi zanu p f ndiyo yanga ina chairman nevanhu vakati wandei takaongorora gwaro iri tisingatarise zvemapato edu tichitarisa zvakanakira vana vezimbabwe tikagadzira gwaro reduwo ripoti yeduwo yatakaendesa kuparamende kekutanga munyika muno mapato matatu akabvumirana paripoti iyoyo takabvumirana kuti ripoti iyi haiendesi zvinhu mberi haiendesi zimbabwe mberi chekutanga Constitution yedu inoti delimitation inoitwa kana kwaitwa population census. In other words, section 161 of our constitution says delimitation must follow a population census. Population census yedu yakaitwa kubva May kusvika July 2022. Asi July achingoti ngende achingopera, ZEC yakabva yatanga kuita delimitation.

So zec yakaita delimitation isina maresults ecensus isingazive kuti vanhu vakawanda zvakadini mudunhu iri e, kana, ku, ku, kana kudunhu iri therefore patakaongorora takaona kuti zec haina kutedzera mutemo hatizive kuti pakaiswa maconstituents akawanda pane population yakawandawo here Zec yakangotarisa maregistered voters chete haina kutarisa population ndiyo e, mistake number one population yakanaka yakakosha yaka pakuti delimitation iyi haingoitirwa kuvhota chete delimitation inoitirwa sharing of national resources panoda kupihwa chibage kuwadhi kuri kuendeswa matanzi mangani kuconstituency kuri kuendeswa matanzi mangani zvino kana pasina kutariswa kuwanda kwewanhu kumwe kune kuine 100000 koendeswa 10 tons kumwe kune 2000 kongoendeswa 10 tons zvakare so that was very fundamental to us Number two, constitution yedu inoti maconstituency ese anofanira kunge aine vanhu wakada kuenza, wakada kuenzana uwandu hwavo nekuti constituency yega yega ina mp handiti anopiwa mari kuparliament zvino iwe muconstituency mako mune vanhu 1000 ini muconstituency mangu mune vanhu 33000 tohora zvakafanana pari feyawo here apo panouya constituency development fund inouya yakaenzana kuti mp wega wega ari kupiwa 50000 yekuisa muconstituency meuyu mune 100,000 meuyu mune 1,000 mopiwa mari yakafanana saka zeki haina kutarisa avhareji iyoyo yakaenda ikanotarisa avhareji kumaprovinsi saka avhareji yemanicaland yakasiyana neavhareji yemasvingo yakasiyana neavhareji yekubulawayo yakasiyana neavhareji yeharare saka maregency edu akatreatwa zvakasiyana saka takaona zvisiri pamutemo izvozvo chaifanira kuitika munofanira kutarisa maconstituency e, nyika yose e, takatarisa zvakare kuti zeki yaifanira kutarisa kuti nzvimbo nenzvimbo ine geography yakaita sei Ine makomo here? Ine nzizi here? Ine chi? Kufamba kunonetsa sei munzvimbo imomo yatinoti communication? Haina kutarisa izvozvo. Saka zeki yakangotarisa chete wanhu wayakanga yarejesta kuvhota. Ende munofanira kuziva kuti voter registration yakaitika during covid. Kune rumwe rutivi, taiudza vana veZimbabwe kuti musafamba kune chirwere. Kune rumwe rutiwizve tiri kuti enda unoregista kunovhota. Saka those were conflicting statements that were being sent to our people. Saka vamwe vakateerera message number one, vamwe vakateerera message number two. Vese vakanga vari correct nekuti ndo zvavanga odzwa nenyika yavo. Saka pakaonekwa kuti registration yanga isina kumbomira zvakanaka. Mumwe macho zeki yainoregesta wezvitupa vozotevera mumashure saka vamwe vaizosara wopiwa zvitupa zeki yatopfuura kudhara saka pawakanga wakutarisa voter population vakaita zvisiri pamutemo saka zvimwe zvezvinhu zvatakatarisa Takabva tagadzira timu yedu pano pa, pa, pa, pa mdc yanga ine vatungamiri vakaita sana dr musevenzi vana baba morgan komichi nevamwe vanyanzvi dzedu e, dzatakatorawo e, kustaff vanosanganisira vakomana vana mukoma chengetai guta nevamwe vanoziva nyaya dzemasvomho idzi Mdc yakagadzira gwaro rayo sepati rikaendesawo kuparamende. Zvino kuti uzive kuti muganho weconstituency iyi ndeupi kana kuti ndeupi unotarisa anonzi muchirungu macoordinates Mainini Mary, macoordinate inhamba dzinenge dzakangoiswa manzwa here? Saka e, constituency inenge yakanzi 196455 twe plus 20 chakuti chakuti chakuti plus 30 chakuti chakuti chakuti ndiyo constituency ndo muganho iwoyo. Zvino Nyanzvi dzinofanira kubaya baya pakombiyuta dzichiisa nhamba idzodzo. Kana dzaisa nhamba idzodzo, panobva pabuda mepu inopangidza mugano. Zvino isu takati zviri complicated ka izvi. Amai vanongoda kuziva kuti constituency yangu, ward yangu ine mugano upi, Kairezi River, tobva tasvika kuna Nyang'ombe, tobva taenda e, kuna Matize, tobva taenda kuna Machinjiri. Nzvimbo iyoyo ndiyo Nyanga North. Zvemanhamba izvi vanhu havazozvizive asi takada kuzama kutesta manumbers aya ndokuona kuti mubulawayo nekuti bulawayo ndiyo nzvimbo dhorobha rega rakanzi population yadzikira asi kune dzimwe nzvimbo population iri kumhanya ichienda kumatauni ndokuti isu kana mwana wematebeleland Asati adzika kuzanzi, anombopfuura nemubulawayo chete achi, achidhinga umusebenzi. Saka mubulawayo munozoita population shoma sei? Ndokuti wakomana nyanzvi dzedu wongororai bulawayo. Wakabaya baya makombiyuta aya ndokubva chimepu chiya chabuda chinoratidza icho chimepu ichi kuti kune dzimwe nzvimbo dziri mubulawayo dzisiri muwadhi kana ipi zvayo ende nzvimbo idzodzo takadziongorora tikaona kuti dzine mahousehold anosvika 3000 dzimba dzirimo saka pamahousehold 3000 hatizive kuti vanhu vangani asi mega munoziva kuti pahousehold mudhorobha panenge paine mafamilies kana matatu kana mana umwe mukomana wekuseri umwe anenge ari kuseri wouku umwe anogara mudining umwe anogara mupasage zvake zvinoitika kana zvichinge zvadzvanya rendi yako chete saka tikatarisa zvakaita mumakokoba muya mukasvika muya muya zvakafanana nemumbare umu unogona kusvika imba one tine mafamilies kana five so apa tiri kungotaura mahouseholds chete 3000 yemubulawayo asiri muward asiri muconstituency saka vanhu ivavo havana pavari kunovhotera vanhu ivavo they have been disenfranchised saka zvatakabva taita takabva tataura izvi kuparliament E, taakuripota kune vamwe ripoti yedu ikabva yaitwa accepted kuti zeki haina kuita zvinhu nemazvo zvino kana isina kuita zvinhu nemazvo wekumasvingo vanoti zvohimwi e, what, what then should we do sati zvoyerwa mazariro zvohimwi zvino kune vari kuti ngatingoenda kuelection itriple ce iyi ngatingoenda kuelection negwaro iroro zvarakangoita totozorigadzirisa tamupower ndo zvaitaura vakomana wetriple c ngaringogadziriswa pashoma shoma chete haa riri right ndiyo e, number one number two kune vekuzano vari kuti ngatishandise miganho iripo iko zvino Asi miganho iriko iko zvino haina kugadzirwa iko zvino. Miganho iriko zvino yakagadzirwa muna 2008 padilimitation ya 2008 tikati bodo hazviite kuti tigadzirise ah, pekutanga tichiresponda kune vakomana vamwe vedu takati kwete hatingaendi kuelection tisingaziwi huwandu hwewanhu wari muconstituency ndipo paya panozobuda mafigures ana uzumba maramba pfungwe maakuenda zvekukoti maakunotaura chirungu chisina po box pith falcram ndicho chii romenzi haina mwana ita poindi apa ngatigadzirisei zvinhu zvichinge zvi, zvi, toenda kuelection negwaro rakanaka gwaro risina kunaka iri tikaenda naro zvikanoipa kumberi hapasina wakuchemera nekuti vamwe vese vanoti makaribvuma kai gwaro iroro saka isu takarambirana nepfungwa iyoyo zanu p f ndobva yati wamwe wa, wamwe wawo that is kwete vese vamwe vavo ndokubva vati ngatishandisei maboundaries aripo iko zvino izvi Isu ndokuti maboundary ariko iko zvino izvi haana kugadzirwa iko zvino izvi. Maboundary ariko zvino akagadzirwa muna 2008 padilimi, muna 2007 2008 padilimitation yakaitika iya yamakaona iyayi ndo pakagadzirwa maboundaries iwayo saka these boundaries are 15 years old Hatingaendi kuelection neboundary riri nemaboundary ari 15 years old. Chigwaro chezeki chiri kutopangidza chega kuti kune vanhu vafamba kubva kunzvimbo idzi vachienda kunzvimbo idzi. Saka takarambirana nepfungwa iyoyo. Pfungwa yechitatu ndeyekuti ngazvinogadzirwa panyowani, ngazvinogadzirwa patsva. Zeki yomirira kubuda kwepopulation census nanhasi wabereki maresults epopulation census haasati abuda haapo munyika muno munyika muno mune anonzi maprovisional re census results provisional means temporary subject to change unconfirmed preli, eh, eh, eh, eh, eh preliminary hatingatari hatinga miganho tichishandisa zvinhu zviri temporary saka sensasi haisati yabuda so isu semdc tiri kuti ngatimirirei kubuda kwesensasi toziva kuti vanhu mudunhu rakati mune vanhu vangani tobva tatara miganho yacho zvikanzi hapana nguva yekuti tidaro nekuti maelections ava padhuze tikati hatingamboita chop chop tichiita zvinhu zviri wrong tiri kuitirei zvinhu zviri wrong zvakanzi population population ndo zvatakagarira muzimbabwe muno we are a representative democracy the people matter

Ngaatange abuda zeki yodzoka yonogadzirisa zvakanaka yonoita panyowani delimitation iyi zvikanzi zvinoreva kuti maelections anenge aitwa postponed isu tiri kuti zviri nane kuti tipostpone tichiita zvinhu zviri correct zviri nane kuti tipostpone tichiita zvakanakira ruzhinji zviri nane kuti tipostpone tichiita fairness and justice to our regions bulawayo for example was treated unfairly and it even lost a city nenyaya yokuti maita zvisizvo so it is better to postpone an election and be fair to our children be fair to the people of zimbabwe be fair to the non voting population of our country its better zvikanzi hazvisi pamutemo ku kupospona maelection tikati munoenda kusection 238 you can postpone an election actually we wrote it because we knew kuti things like this can happen so 238 inoti munodaidzira referendum vana vezimbabwe votaura vega kuti vanoda here kuenda kuelection nechigwaro ichi kana kuti kwete

ndozvatiri kutaura semdc hazvisati zvabuda musarudzo kuti zvichabuda ndezvipi vari correct ndevapi but i can tell you that we are correct vemachechi vari kuti tiri correct e, taona muconstitution medu kuti tinoda hedu kuti maconstituents aite equal but zvinonetsa kuti zvinyatsa kuti geje geje handiti takabva tati isu e, inogona kuita zva wakawanda kudarika vamwe kana vashoma kudarika vamwe asi hamufaniri kudarika 20 percent zeki haina kuzonyatsa kuziva kuti 20 percent yacho inotangira papi ichigumira papi ichitangira papi ichigumira papi payakazoita ichida kusenzesa 20 percent yakaresva kuseenzesa 20 percent yacho ikaguma yakushandisa 40 percent saka wakaita mamathematical errors which are very profound zek was unable to interpret the variance the variance provided in the proviso to section 161 subsection 6 uh, eh, uh, eh, uh, eh, f

Pane iyi panoti 20 percent asi zec yakashandisa 40 percent ndosaka tiri kuti yakakanganisa kune mamwe maconstituency e, kwaitwa zvinoshamisa regai ndikupei muenzaniso wenyanga north vakabvisa wadhi randinobva ini ndofunga vakangotarisawo kuti kunobva ani rinonzi wadhi 8 ndobva rabviswa kunyanga north ndobva raunzwa kunyanga south kunana super kuya ndokubva kwatorwa wadhi 27 remunyanga south ndobva raendeswa kunyanga north zvino munogona kupindwa nechirungu chekuti exchange is no robbery kuti ubve munyanga north kuti uende kuward 27 unodarika nemunyanga south yese nekuti ward 27 iri kumapeto kwenyanga south saka uri kutojamba constituency yese woenda kuward iyo ndiyo inonzi iyo dzinyanga north kubva munyanga north kusvika ikoko kuwadi 27 kunonzi kulondon stores kana kubronzeberry unofamba 150 kilometers kubva kuconstituency yako kuenda kune imwe wadhi iyo zvino ruzhinji rwenyu ndofunga makamboona mepu yepalestine kana pane vanoiziva saka kuine hondo kupalestine palestine ine, ine nzvimbo mbiri pane inonzi west bank pane inonzi gaza U, kana uri muwest bank uchienda kugaza unopfuura nemuisrael munyika imwe wozopinda munyika yako inonzi gaza kana wakubva kugaza uchida kuenda kuwest bank unopfuura nemuisraeri wozoenda uku ndo zvaitwa nezek imiwe imiwe ndo zvayakaita kunyanga north ikoko semuenzaniso chete saka zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka so while this is being done we as the mdc have to proceed with preparation for our elections we are in the process of crafting our policies hatisi kuda kuenda kuelection tichiti tiri kungoda power chete tiri kuda kuudza vana vezimbabwe kuti tinoda kutungamira sei we want to set the policies which will usher the salvation of our country

we are for the poor and the downtrodden as the mdc so tiri kuda kugadzira mapolisi ekubatsira varombo ekubatsira avo vasina chinhu ekubatsira vakaremara ekubatsira mayouth ekusimudzira madzimai saka mapolisi aya tiri kumanyora e, tobva tavapa kuzimbabwe kuti patinopinda mustate house patinopinda muparliament ndiro gwaro ratichashandisa iri hatisi kuzopikisa for the sake of it kungoti god is in it aa ah, ah. god gave you the medulla oblingata mhani mfana saka mwari akatipa njere saka njere idzodzo toda kudzishandisa kuti tigadzirise zvinonetsa kuvana vezimbabwe toda kugadzira mapolisi ekuti vane mari dzavo kunze kwenyika uku vaunze mari dzavo muno isu as, as mdc we are not going to look east or look west or look north or look south zimbabwe is a friend of the world we are going to look everywhere so those people with their money

you will see construction of skyscrapers taking place every day if you go to highfield mbare mufakose kuwadzana hakuna chichiri kuwakika saka nyika yedu yaita varombo kuvarombo wapfumi kuwapfumi we as the mdc are committed to an egalitarian society in zimbabwe where everyone is equal we share the national cake zvino hatitoda zvekungotaura chete toda kuzvinyora pasi saka muchaona mapolicies edu tiri kumagadzira tobva taburitsa gwaro racho e, kana zvikafamba zvakanaka kupera kwefebruary kwafebruary tinenge tichiparura mapolicies edu tichabva tagadzira zvakare iri ibasa RaSecretary for Policy Research pamwe chete naSecretary General. Tichagadzirisazve manifesto yedu. Manifesto yedu kutaura pachidimbu kuti kana taakutungamira zvii zvatiri kupromisa vana vezimbabwe somuenzaniso vatsvangirai vakatiti vana vechikoro kubva grade 1 kusvika grade 7 vanofanira kudzidza mahara Vakasiya vati zvakare kune vana vanogona muchikoro asi vane vabereki vasina chinhu. Tiri kuda kudzosa educational support for the poor and the downtrodden. Saka toda kuzvitaura mumanifesto medu izvozvo. VaTsvangirai vakataurazve zvakare kuti giving birth is national duty. kwete zviri kuitika kuti kana vakuda kunosununguka iwewe kumusha uku wonzi uya nereza yako uya nespiriti yako uya nebhaketi rako uya nerambi uya nekendro uya nezviya zviya zvinoshandiswa kuti mwana uh, kuti mwana atwe delivered isu tiri kuti maternity care must be a state duty it must be free of charge Zvino ana amai, kana bato renyu rava kutungamira, kana mama kaisa mabhureki pakuti mhuri yangu ndaida 5 but iko zvino izvi ndinokwanisa 3 nekuti maternity anonetsa Aiwa musasaitwe zvenyu limited ba. Tinodaro tinodaro nekuti hatizive amai kuti pamaka pamakamira apo makatakura ani mudumbu menyu pamwe makatakura prime minister pamwe makatakura president pamwe makatakura teacher pamwe makatakura mupurisa pamwe makatakura eh, uya uya ano anenge akamira pagmb achirinda chibage chiya chiya akakosha munhu iyeye saka you are holding a national asset why should we punish you

pamastructures apa tiri kuda mastructures kumadistricts mastructures kumawards ari complete nekuti tichabhesa we will anger our campaign on the structure mustructure medu ndo muchabva vachatibatsira pamaelections mapolling agents edu ndo muchabva mapolling agents edu Chechipiri tichaita candidate selection. Apa ndinozviona hangu vamwe mune muchiita kunge muri kurwira congress muchirwira masitsi handiti moita kunge icongress asi ari masitsi tichaita candidate selection candidate selection yedu is going to be by the people the people are going to choose their representatives Hakuna zviya zviya zvekuti kuchabva candidate inobva kuharvest house. Harvest house is not going to give you a candidate. You are going to give it the candidates. Saka chairperson eh, Baba Sox vachagadzira mutemo wecandidate selection. Toda kuita mobilization. We want also want to do resource mobilization.

inofanira kunge ine motokari yayo tiri kuda kuti zvakare madepartments edu anga akaita anga achipiwa motokari idzodzo tikuda kuema the youth vote the women vote and the vote of those people living with the disabilities that is why in the standing committee for the first time we are going to, to, to, to, to, to appoint

Maofisi zedu tine Bindura, Highfield, Chinhoyi, Kwekwe, Gweru, Gwanda, Bulawayo, Hwange. Musatya zvenyu maofisi edu tiri kutora. Saka by the end of February tinenge tapedza kutora maoffices edu. Ladies and gentlemen, this party has a constitution. This party has rules of the club. Saka makanzwa vabereki pachinzi pane vanhu vasuspendwa. Hongu takasuspenda mamwe maleaders edu e, nenyaya yezvavakanga vaita kana kuti zvatakafungidzira kuti vaita. Our suspension of our, our leaders was in terms of close

Takasuspenda baba Mudzuri, engineer Mudzuri, tika eh, Elias Mudzuri, tikasuspenda baba No Rest Marara, tikasuspenda baba Gift Konjana, tikasuspenda baba Edwin Dzambara na baba Edwin Kakora ndewe Mashore and Central vese vari vaviri. Takasuspenda Baba Denny Moyo we ndewe muno muzimbabwe but ari kuamerica chairman weprovince yekuamerica nababa john nyika patakasuspenda vanhu awa takanga tiine zvikonzero zvakati kuti saka ndiri akukupai e, hatisi kutonga nyaya yavo nhasi asi ndiri angokupai muzive imi senational executive iri muno nenational council Chekutanga, pana Baba Mudzuri, patakaita National Council yekutanga, vachibva muno vakabva vaenda kumba kwavo vakanodaidzira musangano ikoko wekuti ngatirambei zvabuda muNational Council. Ndokwakarongwa nyaya yekuti kuendwe kukoti, ndokubva kwaendwa kukoti paya. E, musi wa 14 February kunzvimbo yavo inonzi Duriro Bar vakadaidza musangano wakauya vanhu 35 musangano iwoyo waicheiwa nababa Gift Konjana musangano iwoyo wakati ngatirambei e, zvakabuda mucongress ngatirambei leadership yakabuda mucongress ngatiendei kumadistrict tonomobiliza vanhu kuti varambe a congress ngatitii zvakare paitwe congress patsva ndofunga muna february ndo pavanga vachida ndokubva vaita chisungo zvakare chekuti ngatiitei press conference press conference iyi tichitukirira musangano wacho ndokubva vazopedzisira vachiti kana tatadza kubvuta musangano uyu Ah, kana tabvuta musangano uyu vamudzuri ndo vanenge vari interim president ndokubva vazoti zvakare kana tatadza kubvuta tinofomawo pati yedu ndo zvakataurwa kumiting iyoyo tanga takaisa vakomana vedu nevasikana vedu ikoko hawambovaziva kuti ndevapi vacho baba marara Vakatora bato rino vakaendesa kukoti sezvamunoziva. Imi seNational Council mune chisungo chamakaita chekuti uyo anoendesa e, bato kukoti azvidzinga. Saka vakaendesa bato kukoti muna December ikanoraswawo zvayo nyaya yacho. Ndokubva kubato ikoko kukukoti ikoko Vakasvikonyepa kuti imi seNational Council manga mavaita disqualify. VaMarara vanga vakagara pana Mukungumapa. Havana kumborambidzwa avo. Havana kumborambidzwa kuzvinominetawo pachavo asi vakatiendesa kucourt. Vakanga varipowo zvakare pameeting yemusi wa 14 pachirongwa zvakarongwa izvozvo. VaMarara pamusoro pazvo vakaenda kunokumbira VaChamisa mari inoita 30,000 yekuti vakwanise kupinda mucongress yakazongoshayikwawo zvayo mari yacho nokuti ndofunga takangofananawo isu nababa munini asi kumusangano uku kwakataurwa zvakare kuti tikaita break away tozonobatana nerimwe bato e, vamarara vaiti tonobatana netriple c e, vakonjana taakuenda kucongress wakaita press conference tichiti congress iri mangwana ndokubva vanoita press conference yavo nababa john nyika vachiti isu machairman emaprovince taramba e, zvabuda zvekuti tiende kucongress iyi zvino provincial chairpersons cannot overrule national council Hadi muri kuzvinzwa ipapo. Ehe, hamungati tiri maprovincial chairperson ngatinoita overrule National Council. Hazviite. Baba Konjana ndiwo vakadaidzira musangano wakaitwa kuduriro. Ndiwozve vanga vari sachigaro musi iwoyo. Ndokubva vagadzira, ndokubva vatanga kunyora pama WhatsApp groups ekuMashonaland West wachizama kurecruita vanhu. e, baba konjan ndine urombo kuti pane umbowo hwekuti vari kurekruta vanhu kusanganisira vamwe vanhu vari muprovinsi yemashonaland west vaane pfungwa dzekuenda kuzanu p f e, baba edwin dzambara vakanga varipo pamiting yekuduriro Vanonyora vachituka musangano wavo. Baba Edwin Kakora ndizvo zvimwe chetezvo vari ku kugroup rekumashonaland central e, munoona zvavanonyora vachinyora vachishoropodza musangano wanga wari kumeeting yekuduriro baba john nyika ndataura zvavakaita vakaita press conference tichienda kucongress baba den moyo

e, umwewo akaitawo akaita minyama akapiwa kuma 200 chakuti asi vakapa mari iyi vachiti endai kunational council munorambidza national council kuita manominations in other words he was funding the disruption of the party ndiwozve nevamwe vari kudubai zita ravo hatisati akuriziva vaka vari kuvimbisa mari yekuti vamwe vese vari kuita break away ava vawane mari yekufambisa mumadistrict nemumawards vachitukirira musangano neleadership zvino ini ndakaona semutungamiri wenyu kuti hatingamirire kuti vanhu vatange vaita strike hatingamirire kuti vanhu vatange vaparadza musangano so ndakaexercisa my, my, my, my powers as president ndikaita suspend handina kudzinga vanhu mumusangano tiri ipapoka Izvi zvinhu zvandicharamba ndichiita. Manzwaka? Vane pfungwa idzodzo. Ndakanzwa vamwe vachiti haiwa Dagi ari soft, Dagi ari nice. Ndiri soft, ndiri nice ehe, asi panyaya yebato rangu I am not soft and nice. Takarerana gore rese last year vanhu vachienda kumawhatsapp destroying the party that they lie they are members to those people cannot continue disturbing us taakuenda kuelection we are eyeing victory hatina nguva yekuswera taakutukana dzemumba zvanga zviripo apa vabereki vanhu vai vakanga vaine plan yekuti mari yemdc inofanira kuperera pa inofanira kuperera pacongress mari yatakapiwa yegrand iya yaifanira kuperera mumaprovinces muma emuzvihondo izvozvo vaka, vakange vatotaurirana kuti by 15 january mari yacho inenge yapera Sorry zvawo maningi by 15 January tichinayo mari yacho tiri kutotenga motokari futi nemari yacho so all these things zvekuti ngatiite congress panyowani inyaya yekuti tirambe takangoita inward taakuda kufesa the outward opponent tiri kuda zvedu isusu kudhilivhara vana vezimbabwe so ndozvandakaita uh, members of the national council and members of the national executive kune mamp vari kuti kana tichinge taita chisungo mamp ivayo haasi kuzozadzikisa chisungo ichocho pakaitwa chisungo chekuti ngatibatsiranei kuti tiite kuti congress yetu yedu iite zvakanaka nokuti tanga tisina mari mazuva econgress wakabvumirana mafiga e, e, vamwe wakati mafiga ayo haaiti wakadzikisa mafiga pasi asi kune mamp maviri anoda kutaura nezvavo Anotendwa anotendwa achiri mupenyu imi woye. Mai Moketsi eh, Senator Moketsi Senator Chifamba ava vakauya vega tisati taita even cocus yacho vakati isu hedu tine kamari katava nawo kuparamend tiri kuda kuisa kamari kedu kakati kakati kumusangano wedu vasina avambunyikidza ndiyo yatinoti service and sacrifice kune vamwe ndatisa kuzonyora mwe mazita hangu but kune vamwe vakadaro handisi kuti vese vese vamamp havana kuita ndangoita single out avo vakaita mapioneers so we want to thank you but kune mamp zvakare ari kudya kwese handiti ari uku ari uku nemakanzera ndizvozvowo zvino iko zvino taakuenda kucongress hatisisina nguva iyoyo so taamuhondo muhondo handi munoziva zvamunoita kana ndikakukomanda ukaramba kukomanda wauri musoja i shoot you hondo yoenderera mberi tozoti sori mangwana handiti because tiri pahondo apa

Kana zvikatiitira zvakanaka by Wednesday tinenge ta announcer leadership yedu. Hatina watiri kurasa nokuti tese tiri vana vemusangano. Tiri kungogadzirana chete kuti nhingi enda pakati. Hatirasi magogodera edu. Tinana baba wedu ana baba chimanikire ava. ungaita leadership isina chimanikire ukati mdc here ungaita leadership ungaita leadership isina gonyeti zvingafamba izvozvo ehe so everyone is going to get a, a place and a responsibility tichavandudza national standing committee yedu kuitira kuti tiitewo match mamwe mapolitical parties national executive tichaiti kudziridzei mbijana national council tichaiti kudziridzeiwo zvakare aiwa ndatenda zvangu thank you very much